kan pale kan ule zong nih vawlei nunnak an ral tluk in an kan liam dok tikah kan ngaih cia tuk. Sihmahsehlaw hi chungin kumkhat tinnak caah hika hmun ah tlangrua ah kanmah le kan hawi kan kom le rualchan ar kan phumi vialte nan cungah kan rom tuk i kanmah le ka biazo khenh khawhnak le dawt khawhnak zong kan nei lo. Sihmahsehlaw hika hmun ah ummi Ralzaam le ralram min vialte zong lungthin kha te daw tein kan in tikah hin Pathian dawtnak sii kan i zong kan siarem ve lo tikah a Jesuh min ah thlacamnak te hi kan philh awk ṭha lo ti kha kan tuahmi si le tikah hmun ah kan check kan kan ṭhat ah kan har kan phet ah kan i lawmhnak kan i ngaihchiatnak zeipaoh ai hawmi kan si tikah hin tuzan le ca hin philh awk ṭha lo ti te kha kan hman hna.

A lung innka a khar ahcun zeitindah Pathian ka dawt tiah ti khawh lai. Ka fale hna kan i dawtnak hi hmual le ka lawngin a si awk a si lo. Dawtnak taktak thil lungthin ai khat u. Pakhat le pakhat i daw u. Lungrual tein um u law kaa lawmhnak hi tlinter u. Cathiang kan relmi kan dihlak caah Bawipa nih a than in thil a lang piakpiak ko seh. Leng kan bikmi kan biakmi kan Pathian a hmasa bik kan la min thiang thang ta sa ko seh. Na sin a bawm leng thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Kan caan i den atu cu kanmah ralzam le kawmipi kan chairman na van chim lai i kan thang sa ko seh. Kan le caan ah a rak chuak khomi nan dihlak cu nunnak kan kan ngei. Ralzaam tuanbia he a tawi deuhnak tein tonbal te relnak kan ngei hna lai. Ralzaam an phakmi phunthawng phunthawng hnih kul le khat September thla ni hlei khatni ah minung kul hnih an phan.

September kul le khat ni ah minung kul le hnih an phan. An zapi tein zarla pakhat an phan hna. Mah hnu ah hin kum thong hnih kul le khat December tiang ah hin ralzaam hi a tlawm tete in an van i chap lengmang a van i chap lengmang i thong hnih kul le khat a van dih bak khan ralzaam cazin kan van zoh tikah Kan khua chungah ralzaam hi minung zala sawmthum le pali an hung lut. A inn dong in kan tuak si ahcun dawng sawmthum le dawng thum an hung phan. Hika hika hmun ah van langfar a kan duhmi si. I hi cu vialte ahhin kum khat nizaan kha a tlinmi si. Sihmanhsehlaw caan a rem deuh lo caah Tuchun nih hin kan ṭhialtu ka si ti kha van langhter ka duh ni si. I atu i kumkhat chungah kumkhat tiang i kan khuachung te ah an kan umpitu hna he ka hmun ah ca kan van ṭialmi na hnu lei ah khan van zoh u law sawmkua le paruk Minung sawmpual a paruk nan tar. A inn dong in kan van tuah seh cun dong kul le dong li an tar. Cu kum khat chungah hin ai ṭhialmi hi sawmthum le pali hi kaa dang hmundang ah an ka ṭhialpiak ṭhan ai ṭhialmi an si. Cun hika nan inn chungah pasal a ngei khomi minung pahnih cun Nunnak a kan liam takmi minung pahnih an si tete kha hika hmun ah kan langhter. Kan duhmi si. Tu hmailei, tu hnu hmailei zongah hika kan khuate ah hin Thantlang luh a za than lo chung paohpaoh cu kaa dang ah kan thial tak ti hlah u. Thong kan umpi ko u. Thla zong kan campi peng ko u ti kha a donghnak ah kan chim ka duhmi si. Tampi lawmnak kan ngei. Zanlei caan zongah tlamtling tein tuah khawhnak caan tha kan pe tu kan biak mi khi hmaisam in thang ṭha ko seh. Keimah zong tlawmpalte ralzaam biacah ta kan duhmi hna cu hika na nun chungah Bawipa sin tuah thlacamtu hi Bawi bawm cio ko hna usih. Bawipa nih a bia chung kan hmuh bangin nan ca ka timmi hi keimah lawnglawng nih ka hngalh ti a um ta ka bantuk kan ti lai lo caan ahhin kan thiam men lawng siseh, cun

An inn cio kan kal le thlacamnak kan tuah la kan ti le atu tiang lawng tlamtling hmandong in kan hong hal voi hnih cio lawng hi kan hong kho. Sihmanhsehlaw nannih hika i atu i a ummi tete aa khuami sinah seh cun aa tlangrual hrim ah ka um ve ko lai nan ti i a tin i an inn i tiang hika a ummi nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Cuka i bantuk in a tu ca zong ah khan kan thiammi zulong zong nih an van chimh vemi chim ṭha in ka van din vemi cu hika khua an ahhin kan umpi ko u ram tampi lawmhnak ka ngei. Hi atu ah a kan chim bantuk khan ka ni he kan rianṭuannak kha hram tuk lio te kan chim ko la sau deuh si ka ngai thiam lo. Volunteer kan tlun lio kha September thla chung khan a si. Khuati khan hna cun anmah kawmiṭi phung hrimhrim zong he risi khua ah khan rilṭuanak te kan ngei lo tiah thawng nga cu hna khi an tho, thawng hla cu hna khi an tho. Talite khan khuti hna kha an cawn a cang. Rian zong he ahohmanh hrial lo bak i A tlun kho lo hnga chah te lawng bak khan a si i a tlun khomi cu nan cawn an cang peng i tlangrian varian zongah a tam tuk na kan bawmh kan khuaban ram chungah minung kha hiti te hi kan hung um tikah a lumsa ve le nizan kong zongah ralasa pi hna zong hen pakhat na um ti lo kan nuam tuk ti han zei ti si pua hen hmailei zongah kan tang ti lo na tampi um kan sei law kan ngaithiam hram u law a ti te hi kan khua kan ram chung te ah hin te la desi tua chiat a that ah ruang te kan um pi hna la ti zong kha van rom na tampi ngei ti kha chimta ka man si ka lom a ngama nih chim ko ba um na laka ti se kei nih kha ka u le nih chim ne ru ka ti a la ron ni se hoi cuta cun Ai dawh mah deuh ralloh nangmah tu nih chim ko ti a si lai. Biachim holh rel zong hi ka si lo maw ka hin biachim ziar zong hi ka thiam lo. Sihmanhsehlaw ka chim duhmi cu nihin ka hngalhpiak ko lai ti kha ka ruah caah ka van upat nak si. Kan biavazam hi Kan innte le kan ar te, kan sii-awh te, kan bok te, ngaihchia lengmang in pumh a van tlaktlakmi kan si hna. Cutluk hin kan sathil a kan kawl chawt cun nih khan zeitluk hna in kan hlam cio la. Kan si ding cu na kan hngah dih ko, na kan hngah dih ko. Khathiam te kan hung la tikah kan hung panh. Kan hung panh tikah hin mithmai pante le lunglawm tein committee pawl le Tlawmte na khun, khuapa hna zong nih kan caah a herh hnga dingmi kha khua nan kan khanpiak, hlai nan kan relpiak, nan kan dawt, nan kan hret le nizan tiang lunglawm tein kan um an ti i kan mitthli kan hnawh. Baptist nih vok in kan mitthli kan hnawh, AG nih an kan hnawh. Cucun aho pa nih sih cu nih cun thing-ai he a vok he barh kan mitthli a kan tawh. Cucun khuami nih sianginn in rasen tun he chiti he lak bak in an kan pek. Cucun rawl nga le lophu bawi inn ah an til an ngalh le inn khat tun khat bak an pek si. Thawhlawm rawl i tlanh u law ti si. Thawhlawm kong i tlanh u law ti si.